ma amukeriwa eka yingisa u hanya hi ya mahlweni hi karhi hi dyondza tidyondzo swin'we ta bibele eka siku ra namuntlha hi langutise nyimpi leyikulu hi ta langutisa na xitshunxo kambe hi nge yi langutisi eka phati leyi nga ta va hi langutane na yona sweswi kambe sweswi hi to langutana na nyimpi leyikulu tanihi ntolovelo tinyike nkarhi wa ku va u khongela before u nghena eka dyondzo leyi vito ni Isaiah u ri Khosa a hi yeni mahlweni ku na swilo swimbirhi leswi nga hi rhendzela laha emisaveni ehansi ka dyambu ku ya hi buku ya Ecclesiastes chapter three verse one ku fika ka verse eight leyi ngo xilo xin'wana ni xin'wana xi na nkarhi wa xona kutani nkarhi wu kona wa hinkwaswo leswi endliwaka ehansi ka tihlo nkarhi wu kona wa ku velekiwa wu kona nkarhi wa ku fa Nkarhi wu kona wa ku simeka wu kona nkarhi wa ku tsuvula leswi simekiweke nkarhi wu kona wa ku dlaya wu kona nkarhi wa ku horisa nkarhi wu kona wa ku hlantswa wu kona nkarhi wa ku aka nkarhi wu kona wa ku rila wu kona nkarhi wa ku hleka nkarhi wu kona wa ku. kolola wu kona nkarhi wa ku cina nkarhi wu kona wa ku hoxa maribye wu kona nkarhi wa ku rhwalela maribye nkarhi wu kona wa ku tswontswa wu kona nkarhi wa ku tshika ku tswontswana nkarhi wu kona wa ku lava wu kona nkarhi wa ku wa ku lahlekeriwa nkarhi wu kona wa ku handzula wu kona nkarhi wa ku rhunga. Nkarhi wu kona wa ku hlayisa wu kona nkarhi wa ku cukumeta nkarhi wu kona wa ku miyela wu kona nkarhi wa ku vulavula nkarhi wu kona wa ku rhandza wu kona nkarhi wa ku venga nkarhi wu kona wa nyimpi wu kona nkarhi wa ku rhula hi leswi swi nga hi rhendzela swilo leswi i swilo swimbirhi hi ku swi katsakanya. and then swi na tihosi timbirhi ku na tlhelo lerin'wanyana ku na tlhelo lerin'wanyana eka buku ya Matewu chapter six verse twenty four yi ri a ku na munhu la nga swi kotaka ku tirhela tihosi timbirhi hikuva u ta venga yin'wana a rhandza yin'wanyana kumbe u ta namarhela yin'wanyana a sandza yin'wanyana mi nge swi koti ku tirha Xikwembu na mamona hi kota ku swi vona ku ri ku na Xikwembu ku na mamona se leswi swi hi kombisa ku ri ku na matlhelo mambirhi leswi swi vanga leswaku ku va ku ri na tindlela timbirhi leti nga le ka Matewu chapter seven verse thirteen fika ka verse fourteen leyi ngo nghenani hi nyangwa leyo khuma hikuva nyangwa. ya ku lova yi anhlamile, ni ndlela leyi yaka kona yi anamile, kutani lava nghenaka kona va tele, kambe nyangwa ya vutomi yi khomile, ni ndlela leyi yaka kona yi larile, kutani lava yi kumaka a hi vanyingi. So hi kota ku swi vona kahle la ku ri ku na matlhelo mambirhi laha evuton'wini lebyi hi hanyaka ka byona. Hambileswi vo tala va tekaka ndzimana leyi ya ya buku ya Ecclesiastes chapter three. onge ti Xikwembu xi lo veketela minkarhi ku ri munhu u ta tswariwa hi siku ra so a nghena xikolo kwihi a hetelela a tirha kwini a fa hi ndlela yo karhi a hi swona leswo kambe hi leswi Sathana a lavaka leswaku hi swi tekisa xiswona kambe leswi hi ta swi vona loko hi ya mahlweni eka nyimpi leyi leyi kulukumba mhaka leyi yi sungule kwihi ku ri ku hetelela ku va ku ri na swilo swimbirhi. Buku ya Vakolose chapter 1 verse 16 yi hi kombisa laha swilo swi nga sungula kona hikuva swilo hinkwaswo swi tumbuluxiwile ha yena le matilweni ni la misaveni leswi voniwaka ni xiluvelo ni vuhosi ni tindhuna ni vafumi hinkwaswo swi tumbuluxiwe hi yena kambe swi endleriwe yena lero laha hi kota ku vona ku ri swilo swi tumbuluxiwile eku sunguleni. leswi voniwaka na leswi nga voniweki so hi kota ku kuma hi tlhelo ku ri ku na swilo leswi hina hi nga swi voneki exikarhi ka leswi nga voniwiki a ku ri na swin'wanyana buku ya Ezek-el chapter two verse twelve ku fika ka verse fifteen yi ri n'wana wa munhu tlakusa xirilo eka hosi ya tiko u ke eka yena hosi Yehovha u ri u tikombisile leswaku u hetisekile u tele vutlhari u hetiserile u sasekile a wu ri eEden ensin'wini ya Xikwembu u funengetiwa hi maribye hinkwawo la ya risima ma nga rhubi ni topazi ni dayimani ni khrisolita ni onikisi ni yaspere ni safiri ni emeralda ni karabunkele ni nsuku eka wena a ku lunghisiwe ntirho wa mazandzana ni wa timalamala hi siku ra ku endliwa ka wena, na i ku tumbuluxiwa ka ka xivumbiwa xin'wanyana lexi hi xi vitanaka ntsumi ku ri a xi hetisekile hi vutlhari a xi hetisekile hi ku saseka leswi hi ta kota ku swi lemuka swinene loko hi hlaya eka verse fourteen leyi ngo, a wu ri kerubi leyi totiweke leyi ungamelaka a ndzi ku veke sweswo u ri entshaveni leyi kwetsimaka ya Xikwembu. a wu famba exikarhi ka maribye ya ndzilo, verse 15, yi kombisaka ku ri u fambe hi tindlela leti leti hetisekeke mpfhuka ku tumbuluka ku tumbuluka ku fikela eh, mpfhuka u tumbuluka ku fikela loko ku biha ku kumiwa eka wena so eh, eh, eh, Kerubi leyi, Kerubi yi vulavula hi ntsumi, muxaka wo karhi wa ntsumi, leyi, exikarhi ka tintsumi leti Xikwembu xi nga ti endla, leswi nga voniwiki hi mahlo ya hina ya nyama, then ku ve na yin'wanyana ya tintsumi leyi a yi sasekile hi vumbhuri yi tlhela yi va na vutlhari bya xiyimo xa le henhla yi hetiseka ya vutlhari. Se ntsumi leyi a yi hetisekile yi fikelela swilo swa ku fana na sweswo kambe ku fikela loko ku biha ku kumiwa eka yona. Kerubi leyi yi ve yi nghena hi vubihi. Isaya chapter 14 verse 12 fika ka verse 15 yi ri, U wise ku yini ematilweni wena nyeleti leyi vangamaka n'wana wa vurhonga? N'wana wa vurhonga i vito leri ri hlayiwaka ku ri Lusifa. U wise ku yini ehansi u kanela embilwini ya wena u ku, Ndzi ta khandziya ehenhla ndzi tlakusa xiluvelo xa mina ehenhla ka tinyeleti ta Xikwembu ndzi tshamisa entshaveni ya nhlengeletano emakun'wini ya n'walungu so hi vona ku wa ka ntsumi le ntsumi leyi vuye yi ti tlakusa yi lava ku va ehenhla yi lava ku va na yi fana na Xikwembu se hi loko se vubihi byi sungula a ku nga si tshama ku va na vubihi na siku na rin'we se vubihi byi sungula hi ntsumi leyiwa. Vhesi 14 yi ri, Ndzi ta tlhandluka ehenhla ka mapapa ndzi ko ndzi fana ni muangameri la tlakukeke, lero i ndlela yin'wana u lava ku fana na Xikwembu, kasi u wisiwe le xivandleni xa vafi. Se loko a wisiwa u wiseriwe exivandleni xa vafi. Loko hi hlaya ka buku ya Nhlavutelo yi hi kombisa ku ri nyimpi leyi yi sungule njhani etilweni loko se a hetelela a humesiwa etilweni, yena kerubhi leyi leyi onge leyi ungamelaka leyi ya vutlhari ku humelele yini buku ya nhlavutelo chapter 12 kusuka eka verse 7 ku fika ka verse 9 yi ri kutani ku lwa ku va kona ematilweni mikayela na tintsumi ta yena a lwa ni dragona yona dragona yi lwa yi ri ni tintsumi ta yona kambe a yi hlulanga kutani a ka ha kumiwanga xivandla xa yona etilweni. Kutani dragona leyikulu yi nga nyoka ya khale leyi vuriwaka Diyavulosi na Sathana, leyi xisaka misava hinkwayo yi cukumetiwa emisaveni, ni tintsumi ta yona ti cukumetiwa na yona. Hi ta tsundzuka le ndzhaku le eka Ezekiyele yi ri u wisiwe ku yini exivandleni xa vafi, laha eka buku ya Nhlavutelo yi ri a cukumetiwa, a cukumetiwa emisaveni. Hi ta tlhela hi swi kuma eka buku ya Petro wa Vumbirhi chapter 2 verse 4 ku ri loko a ku u cukumeteriwe emisaveni u cukumeteriwe exivandleni xa vafi ku vulavuriwa hi xilo xin'we yi hlayeka hi ndlela leyi Petro wa Vumbirhi chapter 2 verse 4 hikuva xikwembu loko xi nga tsetselangi tintsumi leti nga dyoha kambe xi tinyikete e timpecaneni ta munyama ti hoxiwa e tiheleni kutani a ti nyiketa leswaku ti hlayiseriwa ku avanyisiwa so hi fanekele hi twisisa ku ri laha ti ti ti ti le timpecaneni ti bohiwile ti le jele hi ndlela yin'wanyana kambe ndhawu ya kona leyi vitaniwaka jele yi vitaniwaku hi le tiheleni so loko hi swi hlanganisa hinkwaswo Eka buku ya Ezekiyele yi ri, Va cukumeteriwe exivandleni xa vafi. Eka buku ya Nhlavutelo yi ri, Va cukumeteriwe emisaveni. Eka buku ya Petro leyi hi nga yi hlaya sweswi yi ri, Va hoxiwa etiheleni. Tindhawu leti i ndhawu leyi fanaka, leswi vulaka ku ri misava leyi hi nga le ka yona, Hi yoho xivandla xa vafi, misava leyi hi nga ka yona hi yoho ti etiheleni hi ta kota ku swi twisisa leswi loko hi ya mahlweni lama se tiheleni i ndhawu ya swo fa tihele hi koho misava leyi hi nga le ka yona kambe hi ta swi twisisa leswi va ri eka buku ya va Efeso chapter two verse five yi kombisa ku hina tanihi vanhu. Hi file hikuva hi sukele Xikwembu, Xikwembu xi lava ku hi hanyisa. Se hi hi tanihi leswi hi nga fa hi hi le xivandleni xa vafi i xi i xiyimo lexi hi nga le ka xona hi le xivandleni xa vafi hi le swi lahlu hi le thyakeni hi le swilahliweni hi le gojini laha ku ku lahliwaka thyaka kona. Eku heteleleni Xikwembu xi ta endla misava yi va xivandla xa vafi hi rifu ra vumbirhi laha hi loko se ku hetisisiwa ku ku herisiwa ka swilo swa thyaka i swi kumeka sweswo eka buku ya nhlavutelo chapter 20 verse 14 kambe xi ta tlhela xi yi vumba hi vuntshwa ku ya hi buku ya petro wa vumbirhi chapter 3 verse 10 ku fika ka verse 13 ku swi hlamusela kahle hi ndlela ya kahle swilo leswi hi swi hlamusela hi ndlela leyi Loko u ri ndlwini u teka swilo swa mathyaka u ya swi lahla egojeni loko se u swi lahla egojeni lowu laha u lahlelaka thyaka ra wena kona a wu tali ku fika u swi hisa xikan'we wo swi lahletela kona kwala swi hlengeletana ku fikela siku leri u nga ta swi hisa hinkwaswo kambe swa humelela u tikuma u lahle na leswi swi nga swa nkoka leswi u swi rhandzaka leswi u swi twisisaka Sweswo wa ha ri na nkarhi wa ku ri u nga tlhela u swi teka u swi vuyisa endlwini before swi hisiwa. Hi leswi xiyimo lexi xi nga xiswona. Misava leyi yi fana na le gojini ekheleni laha ku lahleriwaka thyaka kona hikuva swilo hinkwaswo leswi nga kona kwalano i thyaka. Ku na vanhu lava va nga vafi, lava va nga dyoha then . xiyimo xa vona xi le ka ku ri va nga herisiwa hi ndzilo so na tintsumi ti fike eka ndhawu ya ku fana na yaleyo tintsumi ta sathana na yena sathana se ti rindzerile ti rindzerile siku leri ku nga ta herisiwa swilo hinkwaswo hi ndzilo kambe hikuva Xikwembu xi rhandza vanhu ku ta va na nkarhi lowu xi nga ta va susa eka xivandla xexo ku sala Sathana na hinkwaswo leswi swi faneleke ku va swintshwa. A hi yeneni mahlweni. Loko Sathana a fika emisaveni u fika a xisa vanhu hi ku cinca marito ya Xikwembu, Genesis chapter three verse one ku ya ka verse six yi ri, Nyoka a yi tlula hi mani swiharhi hinkwaswo swa tiko leswi Yehovha a nga swi endla? Kutani yi ku eka wansati, Kunene Xikwembu xi te, Mi nga tshuki mi dya murhi ni wun'we wa ntanga, kambe wansati a ku eka nyoka, Hi nga dya mihandzu ya mirhi ya ntanga ntsena loko yi ri mihandzu ya murhi lowu nga exikarhi ka ntanga. Xikwembu xi te, Mi nga ka mi nga dyi, ni ku khumba mi nga mi nga yi khumbi leswaku mi nga fi. Kutani nyoka yi ku eka wansati, Loko ku ri ku fa mi nga ka mi nga fi. Kambe Xikwembu xi tiva leswaku siku mi nga ta dya, mahlo ya n'wina ma ta pfuleka, mi ta kotisa Xikwembu, mi tiva swo saseka ni swo biha wansati ku te loko a vona leswaku mirhi a wu nandziha hileswaku u navetisa mahlo ni leswaku wu navetisa ku tlhariha a kha mihandzu ya wona a dya a nyika ni nuna wa yena loyi nge a ri na yena kutani a dya Se, Sathana, nyoka leyi, kumbexani ntsumi leyi, yi vuye yi tala emisaveni, kona kwala yi nga kuma vanhu kona. Loko se a fika kwalaho, a sungula ku hoxa vubihi eka vona. I nyimpi leyikulu. Nyimpi leyi se yi suka etilweni yi ta emisaveni, ku avanyisa swilo swa Xikwembu eka eka swa Xikwembu then a nghenisa swa vubihi bya bya bya yena u byi nghenisa hi ndlela yini xo sungula u endla leswaku vanhu va Xikwembu Evha a kanakana hi leswi nga vuriwa Genesis chapter three verse one ku fika ka verse six nyoka a yi tlula hi mano swiharhi hinkwaswo swa tiko leswi Yehovha a nga swi endla kutani yi ku eka wansati kunene Xikwembu xi te mi nga tshuki mi dya murhi ni wun'wana ntanga so u endla leswaku Sathana Evha nyoka leyi kumbe Sathana u endla leswaku Evha a sungula ku kanakana hi rito leri Xikwembu xi nga n'wi nyika rona xa vumbirhi u ngetela swin'wana ehenhla ka leswi Xikwembu xi nga swi vula buku ya eka verse four kona kwalano yi ri kutani nyoka yi ku eka wansati loko ku ri ku fa mi nga ka mi nga fi Xikwembu xi te loko ku ri ku fa mi ta fa hakunene kambe yena a fika a ku loko ku ri ku fa mi nga ka mi nga fi hi Xinghezi yi kombisa kahle swinene ku ri loko ku ri ku fa mi nga ka mi nga fi hakunene leswi kombisaka ku Sathana u le ku tiyiseni mhaka yin'wanyana ku ri munhu a nga fi hakunene wa fa mara a nga fi hi mpela hi ta dyondza ngopfu hi mhaka leyi ya ku ri loko munhu a file ku humelela yini eka nkarhi lowu taka. Xa vunharhu u fika a koka rinoko a koka ku navela ka wena nghenisa verse verse three chapter three I mean verse five eka chapter three yi ri kambe Xikwembu xi tiva leswaku siku mi nga ta dya mahlo ya n'wina ma ta pfuleka mi ta kotisa Xikwembu mi tiva swo saseka ni swo biha hi vona hinkwaswo leswi i swilo swa ku saseka leswi munhu a tsakelaku ku swi kuma mahlo. ma pfuleka ku kotisa Xikwembu ku tiva swo saseka ni leswo biha i mhaka yin'wanyana leyi ni navetaka swinene so hi leswi Sathana a endlisaka xiswona so u ta endla ku ri vanhu va cinca rito ra Xikwembu va va fanele va cinca ra rito ra Xikwembu va kanakana hi leswi rito ra Xikwembu ri vulaka swona hi tlhelo va ta kokiwa rinoko ivi mi ta kuma tithendara mi ta kuma mintirho mi ta kuma vukati mi ta kuma leswi na leswi mi ta kuma tiyindlu sweswo hinkwaswo hi leswi sathana a tirhisaka swona i matirhelo ya kona so a hi lemukeni vuxisi byi andzile namuntlha byi tele swinene hi kuma vuxisi lebyi fambisanaka na ku ri vafi va hanya bibele yi ri vafi va file. hi ta swi dyondza sweswo ka nkarhi lowu taka. Xikwembu xi nyika xi tlhela xi teka hi leswi hi swi tirhisaka eka buku ya Jobo chapter one ku ri hayi Xikwembu a xi nyikile xi tlhela xi teka hi ta swi dyondza naswona swoleswo. Vaprofeta va mavunwa leyi hi yin'wanyana ya tidyondzo leti hi nga ti dyondza yi kona kwala eka YouTube loko se mi karhi mi langutisa and then Sathana u na ncila hi tlhelo u na timhondzo loko hi karhi hi hlaya koho kwala a hi zangi hi nga kuma la ku hlayiwa ku hi ncila wa Sathana kumbe hi timhondzo ta Sathana i mavunwa lama ya nga lo titalela ku ri ku na ti-holiday kumbexana masiku yo wisa lama Sathana a nga ta na wona ku nga ri lama Xikwembu xi nga ta na wona loko hi langutisa siku ro wisa ri koho ebibeleni leri Xikwembu xi nga ta na rona kambe. Sathana u te na masiku hayi ku hayi siku masiku ya ku talo ya ku wisa ku na masingita ya ku tala lama Sathana a taka na wona ya ku xisa hala tlhelo ku na tindzimi ku vulavula hi tindzimi leti Sathana a nga ta na tona vanhu va hleketa ku ri i tindzimi ta bibele ku nga ri ku tona xin'wanyana ku na ku khuvuriwa ka swihlangi ku na ku cinciwa ka milawu ya Xikwembu vanhu va hetelela va hleketa ku ri milawu ya Xikwembu a yi fanelanga yi landzeleriwa so swilo swa ku tala leswi Sathana a nga ta na swona. xin'wanyana xa swona i ku sola Xikwembu va ku i ku rhandza ka Xikwembu munhu u fini ku lova ku rhandza ka Xikwembu hi xona xi nga dlaya Xikwembu xi dlele n'wana wa wena Xikwembu xi dlele nsati wa wena Xikwembu hi xona xi nga dlaya hi xona xi nga teka hi xona xi nga xi xi xi nga endla hinkwaswo hi xona xi vabyisaka i ku rhandza ka Xikwembu ku va. i munhu loyi a vabya hi ndlela i ku rhandza ka Xikwembu ku va u ri xisiwana i ku rhandza ka Xikwembu ku va leswi na leswiya se swo tala hi tala ku vula ku ri hi xona Xikwembu xi nga endla sweswo mara Xikwembu xa hlamula buku ya Yobo chapter one kusuka ka verse six ku fika ka verse twenty hi kota ku vona xitori xa Yobo ku ri a ku nga ri Xikwembu xi nga vanga ku ri Yobo a va a xaniseka hambileswi eku heteleleni Yobo a nga vula ku ri Xikwembu xi nyikele Xikwembu xi tlhela xi teka hi kota ku swi lemuka kwalano ku ri a ku nga ri xona Xikwembu xi nga xi nga teka hambileswi ku nga xona xi nga nyika Luka chapter thirteen verse sixteen Sathana hi yena a vabyisaka Yeso Kreste u hlamula mhaka yaleyo kona kwalano ka ka Luka. Yohana chapter 8 verse 44 yi kombisa ku ri Sathana hi yena mudlayi kusuka eka eku sunguleni Xikwembu a hi xona xi dlayaka vanhu Sathana hi yehe mudlayi loko ku ri ku Xikwembu hi xona xi dlayaka vanhu then hi ta ku Xikwembu i mudlayi Vaheveri chapter 2 verse 14 loko Yeso Kreste a ta la misaveni a tela ku ta herisa yena loyi a nga na matimba ya ku dlaya ku nga Sathana a nga teli ku va a ta dlaya vanhu so. Hinkwaswo leswi eku heteleleni Xikwembu loko Sathana a dlaya, Xikwembu xa hanyisa, loko Sathana a vabyisa, Xikwembu xa horisa, loko Sathana a teka, Xikwembu xa tisa. Xikwembu hi xona xi nyikaka tinyiko, hi leswi hi swi kumaka eBibeleni swona swoleswo. Hi ya eku heteleleni hi ndlela yaleyo vanhu va phasiwa kutani swilo swi nghena. loko se va ta va phasiwile hi vona ku nghena ku kuma n'wana hi ku tika ku lumiwa hi swihadyana hi vona ku dya hi swa nyuku wa wena ku loko u lava ku kota ku kuma swakudya mahlwehlwe ni mimitwa mavabyi na ku karhateka hi leswi swi kumekaka ka buku ya Genese sweswo hinkwaswo swilo leswi hinkwaswo hi rona rifu swi tisiwe hi mani swi tisiwe hi Sathana swi tisiwe hi . se a hi ti langutiseleni leswaku Sathana a nga hi xisi a nga yi susi endleleni ya Xikwembu ku tlula ka nawu hi xona xidyoho loko munhu a nga landzeleli nawu wa Xikwembu u va a tlule nawu and then swi tisa xidyoho xidyoho xi tisa rifu kambe hambiswiritano Xikwembu xi ta herisa swilo leswi. eku heteleleni, ku na xitshunxo eka mhaka leyi, ku hi susa eka khombo leri Sathana a nga ta na rona. Leswi hi swona leswi hi nga ta swi langutisa eka nkarhi lowu taka, hikuva hinkwenu hi dyohile kutani hi fanekele hi ntshunxiwa, hi ku tanihi leswi hi nga vadyohi hinkwenu, hi fanekele hi ponisiwa hi ri hinkwenu, handle ka sweswo hi ya ku feni hi ri hinkwenu. Hi ta langutisa mhaka leyi eka nkarhi lowu taka leswaku xitshunxo i xa njhani. eka mhaka leyi Sathana a nga yi tisa ya xidyoho na rifu. Inkomu nyimpi hi yona yaleyo se hi ta kuma ndlela leyi Xikwembu xi nga ta hi ntshunxa ha yona eka mhaka leyi. Xikwembu a xi katekisi ku tlhela va ka rito ra xona.